Kemanyi mogosoro, abanto baito mbare kemanyi mogosoro sana, omanyete gose okonya konyora ng'a abanto bande mbare bakogenda, ebinto bire ebiya mogokogenda ne chifunction mwarangeria gocha motwe, etango kere gose mwagenda enyangi mwatangocha abana baa monyaa ba- ba abana ba abana ba mwabo oyo ogokora enyangi titana gocha motwe aa. Aye tori mwana omwabo pi, naende oyo emaster of ceremony are very keen agoteba if you are a brother or a sister come, cousins am going to call you, Abanto bane baria batabwati gesokero. Gaki twabatebirie ng'a abana ba Moabu nabo bagochia kwagenda kwebamba ororo. Chikazi nigo chikorwa korende kwenda kwebamba ororo, mpaka chibe chiiche omochie okobugana erio osinya. Abanto baria batari gotwara amasikani, nonya ekero abanto bakorenge gose namatanga aria bagataga abana banyagete inchwe ongo gocha iga iga. Eeh ntomanyete ase omogusii ntobwate abanto bane bare chianti barache, chiango barache, lakini omonto obabekire buya obatebirie ng'a ingoko oraba, baria more chianti moche, ne chiango moche, korwa ororo abana baria ekiang'o moche, onye mama emoriga moche, omonto abe angete, lakini bono abanto bane mbaria batari ko Bono okomobori ng'a ng'aki mogaka bono, gose abanto bakoborigwa, omanyete nto abanto bakorwa ne chifunction, chifunction kabisa babori ng'aki, onye kore iga igaa, naende aye nigo ore omofuasi bw'echama ya Azimio, gose aye nomofuasi bw'echama ya UDA, tinagocha iga iga, gose onye kwaborire chikura, gose kero kende abanto bagenda bateba ng'a ng'aki, iga rero totagete torangerie, onye kwaboreti obo mca, inchugocha motwe iga igaa. Aye nkwaboreti, mwana okomoka nomotware kogore ng'a kera nde ore iga ngotabwe, ng'a yaya naboreti lakini bono omwaka one inche mbori. Into kwaneti baria batagete gocha kobori twakwana baria, gose kang'ende abanto babori buna baria baroreti bochumba enchwa ngogocha iga iga. Gose abanto babori baria bonsi mwairwe emeremo ne eserekari ya UDA enchwe gocha motwo, onye toire ekebarua akarua oo, karua ororo ndugu yangu karua oo. Onye toirwe ekebarua bono goika iga abanto bakobore ng'aki oria oenkora abwate elist mokobori ng'a aye rende ning'o ore igaa. Naki bono gwacha gotoka iga, gose namatanga omonto abwate list yabana ba nyagose abare batano, abwate list, agateba baria bonsi abana baria bonsi bacha korwa ase Sofia, aria ase agasogete nyakoe enchwa ngocha iga iga, mwanto bati na motwa. Komanya kogenda next time bagobateba ntagete korangeria omwana omomura o kabere, oyio omenyete chinsemo chia kebirigo kindly banto mwarwa kebirigo na abanto baria motina gocha iga iga. Omanya kogenda bono omokonyora abanto baria mbare batigarete abatiga koboria bono nu mbarabia? Ng'a ntumete ne chikazi, bono chikazi ne nchiarangeria buga. Ng'a ntomanyete intwe ne chiango chiaye, chiango nchiarangerigwe egento nkere obwanete kogenda ase egento kware boria ng'a inki baboria. Onye baboria egento eke naende you don't really qualify koba ororo gaki twara amasikani karue oo. Tagoika ororo bono okobeka abanto bakobori ng'a ng'aki bono oyo ning'o oyo. Onye toiyo ase abanto baria mwarangerigwa. Headmaster ose taramoyare very clear agateba ng'a all retired teachers kindly stand motwe are you are a farmer and you are not a teacher kindly kagwo bono goika motwe oroka mogateba ng'a ng'aya one chirangi gotigwa omonto otebi chidirector chia chifactory inche gocha iga iga omonto otebire bare ba ECD inche gocha iga iga ko mokonyora omonto nare iga iga taiyo keri morwate korigia ribaga agoetera and to make the matter worse kwadi kwarwana kabisa abwo ribaga okwanire iga abwo naende tobwati gento kende gokwana omanyete bono onye mbuya okogenda orwane aria naende okwane abanto bateba ng'a yaya mbuya omonto oyo nabwate egento bono kwamigereri kwagenda iga naende still you don't have a point.

Kwerwa ng'a ribaga eri bono bono inche bono ng'a nokwana kere. Bono ekero abanto bakorangerigwa gose nabayiri barangerigwe gete, onye tori oro kabuo, ekero bakorangerigwa bagokwa chibicha kanya chibicha chi'nde chirangerigwe, bakorangerigwa ake emeti kanya bagokwa emeti barangerigwe. Onye tori egroup esambuli y'abanto gete, abana ba university gete bakorangerigwa bagende, bono naye tori omwana bwa university bono ogoika oroka mogoteba omanyete nonye inche nonye ne institute kegeo, no abanto ba institute nabo mwankoboria ribaga riria omoe, onye kwarenge ase alumni. Kaende rika abanto ba Rumi na ribaga banyare koba abagwakwa chibicha, baye ribaga bakwane. Na abanto baria bare banaete kogenda bako chigroup chikorangera omonyene goti mani ng'a naintwe group gete ntore iga iga, ng'a ekwayana ere iga iga ekwayana ere iga iga, kumbe kumbe okonyora omonto akamobeka gocha komoboria ng'a nkwaya ki eye, your this just a it's it's a personal presentation, bono okomoboria ng'a ki eruoti bono naye ogocha ko egento buna eke kere ekeneene, ntware gosoa kwaa kera omonto aichi nagatera kaye akama kamo ka Ayubu na oyonde agocha na aka Musa.

Ekero abanto bakorora ng'a abanto bonsi bagokora ecounty tiri naga iga aye, tiri gokora county komenya kogenda motwari, bakore abanto bakorire the national government tore ase national government komenya gocha, abanto baria workmates banyagete toyo kemanya. Bono ekero omogochera omonto onene nonya aranete tari togosukigwa, okomotebia ng'a eruoti nikorasuka ase intwe torare abange abanto batoma bagokora ribaga, ere bono egento kere ekebe bono okoerenterera obosooku. Gwachire motware abanto bakobore ng'aki oyo nere ng'aki agotoka iga abwo omonto nyakeri mburindi ng'aki bono nare abwo, abanto basoa gogosekerera, ribaga akanga goakera anse amasikani iga abe igoro bono amasikani amanya gosareka. Chikoro ribokinyokeire ng'osamba samba nokoegwa motabiche, tabiche nomosabani, mosabani omorito.